Ɖaɖa, hafi amegbetɔwo nava su luʋɔ gbagbe. Yahweh, wòe nye Mawu, hafi towo nava dzɔ. Wòe nye Mawu, hafi togbɛawo nava va. Wò koe nye Mawu, hafi xexea me nava. Atsiaƒumenuwo, elãwo nava va, egbemelãwo nava va, aƒumelãwo nava va, Nu sia nu yi ke nèwɔ ɖe anyigbaa dzi, atsiwo nava va, Papa, hafi nu sia nu yi nèwɔ. Ewòe nye Mawu le dziƒo, eye nu yi dze nua, eye nèwɔna. Amlima ƒe Mawu yi ke nènye na mí le ŋudzia, egaɖe wò amlimanyenye fia mí le míaƒe zãbawo dzi. Eya ta míele akpe dam na wò tɔxɛ, míele dodoɖedzi kɔm na wò tɔxɛ be ènye Mawu nyateƒe, Mawu aɖeke mesɔ kpli wò ɖeke mede nu wò ewò koe nye mawu ŋusẽwo katã tɔ amlima ƒe mawu nukunu mavɔ ƒe mawu katutu ƒe mawu ablɔɖe ƒe mawu mawu gbagbe amegbetɔ ƒe mawu ewoe kpɔ ŋusẽ ɖe gbagbewo kple kukuwo dzi ewoe nyewo katã ƒe fofo ewo mawu yi ke amegbetɔ nye gãnyenye le eme eye nètsɔ wò gãnyenye de amegbetɔ me be wòakɔ subɔe. Èkɔ wò lɔlɔ̃ de amegbetɔ me be wòadoe ɖe dzi. Èkɔ wò ŋusẽ de amegbetɔ me be woasubɔe. Eye nyateƒe, míeda kpe eye míesubɔ ɖe ŋdi yi ke míegale. Papa, wò dɔme nyo eye wò amenuveve li tegbe ame kae sɔ kpli wò ame aɖeke mesɔ kpli wò wòe nye dziɖula le nuwo katã me ewòe ƒo mla nuwo katã wò ŋkɔe míeyɔna eye klo sia klo dzena eye aɖe sia ɖe ʋuna me be ewòe nye fofo la ewòe nye aƒetɔ la wòe nye ŋusẽtɔ la wòe nye dɔyɔla ɖela yesu kristo ame kae de nu wò ame kae sɔ kpli wò ŋdi ya míeƒo mla wò míele gbɔgblɔ nɔ be

ɣleyɔ katã me mi be edziɔ la elabe egana mi nusɔ yeye le ŋutia egana mi efɔ ɖe agbagbo dome le ŋutia wò gbɔgbɔ la gaxɔ anyi nɔ ɖe mia me be yeawɔ nu nyuiwo ato mia dzi eya ta le ŋutia mi xɔ subɔsubɔ lo dɔmenyotɔ mawu xɔ subɔsubɔ lo eɖela yesu kristo xɔ subɔsubɔ lo kɔkɔetɔ be kɔkɔetɔ xɔ subɔsubɔ lo míeyra mi le ŋutia nyateƒe míaƒe mawu aɖe he mawu aɖeke mede nu o lo míaƒe mawu aɖe he etri akɔ wo nu sia nu lo elolo wo nu sia nu lo makaba da la kaba le kreso kata ondele kata baba mambondele kata ra baba rokatora kata kaya zekatonde rekata mambola kato saka

Oh, kɔkɔe mawu, mado wo nukɔ ɖe dzi. Miado wo nukɔ gã ɖe dzi. Elabe woe tsɛ na bubu, woe tsɛ na agbe. Ewo kɔkɔetɔwo ƒe kɔkɔetɔ, ŋusẽwo katã tɔ. Woe míesusubɔ le ŋuti. Wòe mieto ɖe tsi le ŋuti, ɖe wòamenuve gbogboa katã ta, xɔ subɔsubɔ, xɔ dodoɖetsi le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Yehowa nye kplɔla nye, naneke mehiãm o. Le nye ƒe damewo na metsyɔ akɔ ɖo, gbɔɖeme ƒe tɔwo nuwo kplɔm yi, ena nye luʋɔ gbɔ ɖe me. Ekplɔm toto ƒe dzɔdzɔewo le eƒe ŋkɔ la ta. Ne mesɔ be ali do blukɔ tsiɖitsiɖi me hã, nyemavɔ̃ dzɔgbevɔ̃ aɖeke o. Elabena wòe le gbɔnye. Wò atikplɔ kple wò atizɔti fa akɔ nam. Èɖo kplɔ ɖe akɔ nye me le nye ketɔ ŋkume. Èsi ami ɖe ta nam, nye klo yɔ gbagɔ. Èdzɔgbenyui kple amenuveve adze yonyeme. le nye agbe ŋkekewo katã me eye manɔ Yawe ƒe me ɖa. Amen. Eye manɔ Yawe ƒe me ɖa. Amen. Eye manɔ Yawe ƒe me ɖa. Amen. Psalmo blavevɔ etɔ̃lia. Psaume 23. Psalm 23 ebe Yehowa nye kplɔla nye, naneke mehiãm o. Nyateƒe Yehowa yenye wò kplɔla. Edze si be yenye yeƒe kplɔla. Gbã ɖe enye nyuie be ye nye eƒe wɔla amee wɔe da ɖe xexi ya me ne nya nyuie be ye nye woƒe wɔla ke ɖikeke aɖeke mele me be mate ŋu aƒu asi akɔ mate ŋu agblɔe dadatɔ mate ŋu agblɔe be le nunya kple anya sa me be Yahweh nye yeƒe kplɔla o. Zi ale si ke nède dzesi be yenye amee ke wɔe ɖagbea me, yiƒe nɔnɔmee to koa, mènya be sidzedze me hã eva na wò be Yehowa yenye amee ke le wò kplɔm le wò agbeŋkekewo katã me. Nyateƒe ke nède dzesi be yenye yeƒe kplɔla ɖe, Naneke mele hiã o ko. Agblɔ nam be, mido alo gblɔ be Yehowa nye kplɔla nye. Naneke mehiã mo, gake nuwo hehiã fuu nyateƒe. Ekpɔe be enuwo hiã ye fuu. Si ale si ke Yesu le asiwò kua, naneke mehiã wò o. Elabe wò Mawua, eya mewo da ɖe abɔ la me. Eɖem bɔa, eye mewo da ɖe me. Etsɔ nuɖuɖuwo, etsɔ nonowo, etsɔ dzidzɔkpɔkpɔ, etsɔ nu sia nu. da ɖe wò kpɔkplɔ te le abɔ la me nenye be egade dzesi ɖokuiwò be ele abɔ la me eye nègalé wò mawu ɖe asi sesẽa efia be naneke mahiã o nɔvinye mado go ayi akpɔ kple asi ƒuƒlu ado le aƒetɔ yesu kristo ƒe ŋkɔme kple asi ƒuƒlu ayi gake ahe kesinɔnuwo agbɔvaƒe aƒetɔ be yekɔ nu sia nu da ɖe wo dzi kpɔkpɔ te be naneke megahiã o ya ya ta david do ɣli gblɔ be nyateƒe yehowa nye kplɔla nye naneke mehiã o ekpɔ dɔ gã yiwo katã mawu wɔ le eƒe agbe me nenema ke mawu le nuwo wɔm le hɔn ƒe agbe me agblɔ na be dɔ wu ye kpɔa Ao, dɔ mewu wo kpɔ. Edɔwɔamewo woku. Ema yewo gblɔna be dɔwɔame. Ake si ale si ke dɔ wu me ku okoa, efia be dɔ mewu o. Etsikɔ wu amewo woku le gbedadaƒo. Etsikɔ ma ɖe ewu hã kpɔa ao. Ne tsikɔ ma wua, mele agbea nɔ ko efia be naku. Tametsi ma gblɔ le ŋutia be megabu fɔ Mawu le dɔwuame kple tsikɔwuame. Megabu fɔ Mawu le teƒe mɔ. Mawue nye kplɔlawo. Ebe kpɔ. Le anyi ƒe damawo. Wòna me. Metsyɔ akɔ ɖo le anyi ƒe damawo. Ne wokplɔ alẽwoa, wokɔ wo yina egbe dzi. Fi yi ke egbe damawo lea, fi ma ye wokplɔna alẽwo kɔ yina ye wova ɖuna nu. Egbegbe hã, enyi yiwo ke le kpo me, wokplɔna wo kɔ yina le anyi ƒe mawo, le anyi ƒe damawo. fi ke egbe ɖu nuwo le fi ma yi woɖuna nuwo le wokplɔ na woyina teƒe nyuitɔ wohã ne fon dzi eyɔ yawɔe ne fon dzi dzesi be mawu ye wɔe ye nye eƒe gododo kple eƒe gbɔgbɔ ye tsɔ wòagbe kɔ da si nea akplɔ wakɔ yi ɖe lãnyiƒe damawo akplɔ kɔ yi teƒe yi ke nakpɔ nu le aɖu akplɔ ayi teƒe yi ke nakpɔ edɔ vavã le awɔ eye naxɔ kesinɔnu nakpɔ ga le teƒe ma aƒle nu aɖu kple viwo kple srɔ̃ ne de dzesi be mawu yi nye eƒe kplɔla ale wòalɔnu akplɔ akɔ yi ɖe lãnyiƒe damawo Nenye be egblɔ be, Mele agbe na wò Mawu, ke Aƒetɔ me akplɔ akɔe. Lãnye ƒe dɔ mawo wona metsyɔ akɔ ɖo. Mawu makplɔ akɔ da ɖe enu gbegblẽ aɖeke dome, ke boŋ akplɔ akɔ da ɖe enu nyuiwo sɔ me. Agblɔ nam be yeƒe asi gba, míakpɔ leke wòle. Agblɔ be yeƒe dɔwɔƒe, míakpɔ leke wòle. Edɔa ɖe ekɔe kɔ de asi na Mawua? wɔ asigba ɖe ekɔe kɔ da si na mawua egblɔ be mawu nya asigba ya tɔwɔea subɔla ko nya menye dɔwɔla ko menye na wa dɔwɔƒe yi ke nele ɖe egblɔ na mɔ be ewoe nye dɔtɔ ta ya dɔwɔla koe nye le teƒe ya alo ƒoa se akɔ be etɔe ye ŋutɔ ye tɔ ya nu ke nye wo ŋutɔtɔ ne ƒoa se akɔ gblɔ na be yesu ye tɔ ya mexɔe de me na wò mexɔe de me na wò nato ɣli agblɔ be dɔ ya menye yi tɔe o mawu ƒe dɔ ye agbate dɔtsɔla koe nye le edɔ ya nu mawu ye kɔ ɖoe dɔ ya nu be ne wɔ ebe lãnyi ƒe damawo wòna metsyɔ akɔ ɖo eƒe gbɔɖeme ƒe tɔwo nu ye wòkplɔm yi ne woɖu nu vɔ ɖe ɖo nu natsi le dzi Woɖu nua, wonona tsi ɖe edzi. Anyinɔƒewo nɔna hafi ɖuna nu. Le anyi ƒe damawo, wona ame tsyɔ akɔ ɖo. Gbɔɖeme ƒe tɔwo nu ya wokplɔm yi. Etsi etɔ ma nu ne nu tsia, nɔƒe le asiwò nanɔ le teƒe ma aɖi ɖe eme. etsia na wɔtɔ le wo lãme nyui ɖe nage ɖe woƒu to me wòake ɖe ƒuto memiwo gbɔ wòake ɖe lã to me atrɔ gbɔ agbewo ne no tsia vɔ le esime ne ɖu nua vɔ yewo kplɔ yi ɖe gbɔɖeme ƒe tɔwo nua ne no tsia woɖiɖi ɖe mema etsi ma le ŋka wɔ ge na wo enana ge be ne afifia ɖewo to ge eƒu gbegblẽwo adogo Edi woado le nu o. Etsi ma tutuwo ɖa eye bubu xɔ anyi nɔ. Etsi nyuiwo sɔ ko Mawu ana o nano yawo katã yi. Nɔ makɔ tsi gbegblẽ nɔ be nano o. Gbɔ ɖe me ƒe tɔwo nu yewo kplɔ mi.

Ayiye sugbɔ gbɔɖeme ƒe tɔʋu la to fuma natsɔ wo tsikɔ wɔme ƒe agba wakɔ yi be nato agbɔ ɖe me ebe ena nye luʋɔ gbɔ ɖe me ena nye luʋɔ gbɔɖeme. Ekplɔm to toƒe dzɔdzɔewo le eƒe ŋkɔ la ta. Ne mesɔ bali do blukɔ tsiɖitsiɖi me hã ɖi, nyemavɔ̃ naneke o la, ebe ne sɔ bali do blukɔ tsiɖitsiɖi me, ye mele naneke vɔ̃ go. Ame si na nye luʋɔ gbɔɖeme, woluʋɔe le tsatsam, yi ne notsi mavɔa, ena woluʋɔ ekpɔɖeme. elabe le veve sem wò luʋɔ do le mewò le tsatsam le yiyim eye mama meganya amegbetɔ o ake ne no tsi ma yi ke nye yesu ʋɔa yi ne ɖu ma yi ke nu ma yi ke nye yesu ʋɔa ebe kpɔ ɖa vinye wò luʋɔ ne gbɔ ɖe me nyemenya ka me tom ne le le yiya mo ake me tsi ma gblɔ nɔ be wò luʋɔ ne gbɔ ɖe me megatsi dzodzodzo le ɖokuiwo mo Mèganɔ nu xam akpa ne wò luʋɔ nado le mewò o, alo wò luʋɔ negbɔ va mewò le ŋuti. Ebe ne mezɔ bali do blukɔ tsiritsiri me hã, nyemafɔ dzɔgbevɔ̃ aɖeke o. míaƒe azɔlizɔzɔ aƒetɔ la me míele sɔsɔm le eya ta yi ke nele sɔsɔm ko ɖi bali do blukɔ tsiɖitsiɖi le vivitiwo me le nudzao me nu sia ne ko da ɖe dziwo mele fɔfɔ ge o nyemafɔ dzɔgbefɔ aɖeke la nu yiwo katã le ŋgɔ bɔ atsɔ ɖe dzinye ɖi womele dzɔdzɔ ge o eye womafa me hã o elabena wòe le gbɔnye ame aɖeke menɔna aƒetɔ la gbɔ ye vɔvɔ̃ ɖo nɛ o ame aɖeke menɔa yesu gbɔ ye wòvɔ̃na o eyi ke israelviwo le mawu gbɔ ekplɔ wo tso aʋaʋua eyi ke apɔstolo le yesu gbɔ le aʋaʋua dzia etsi la me akro la tɔdziʋua menyre ɖe ʋua me elabe yesu le wo gbɔ le ahomututu mɔ katã me hã Yesu ƒo nu eye ɖoɖoe si ŋdia ne ƒo ɖo hã ƒe agbe me be ɖoɖoe na zi vɔvɔ ma ke vɔ̃ le la ne te ɖe aha tso agbadɔ gbɔ. Elabena woe le gbɔnye, wo ati kplɔ kple wo ati sɔti fa kɔ na. Yesu ma yenye míaƒe ati sɔti. Yesu ma ye nye miaƒe atikplɔ ne lé ɖe asi kɔ atiwo dze me eyi ke mawu trɔ mose ƒe alẽkplɔtsia mikpɔ nukunu yi ke alẽkplɔtsi ma wɔ le egipte nyigba dzi ewɔ nukunu geɖe atsi ma ke wokɔ kplɔ wo wotso aʋaƒoa atsi mawo da ɖe aʋaƒoa dzi eye aʋaƒoa ma ɖe fu ebe kpɔ ɖa eɖo kplɔ ɖe akɔnye me ee le nye ketɔwo ŋkume ame yiwo be dɔa wu o Ame yiwo be amama ko nanɔ, ame yiwo be veve ko nanɔ sesẽ, ame yiwo be makpɔ dzidzɔ le wò agbe me, ame yiwo be yewoate wò ɖe anyi, ame yiwo nèzu kluvi na, ame yiwo nèzu amemaɖinu na, ame yiwo nèzu vlodonu na, ame yiwo ƒoa fi do zã kple keli, ame yiwo tso ɖe wò agbe nu be yewomakpɔ wò. Aƒetɔ ɖo kplɔ ɖe akɔwò me le wò ketɔ ŋkume la. Oh, se nya nyui ya ɖa. Eɖo kplɔ ɖe akɔme le wò ketɔ ƒe ŋkume. Ee, ame sia ame ka da asi agba me kple wa ele be nebia wò gbe. O, oh, mava ɖu nu kple wò. Megblɔ na be Mawu neɖo kplɔ ɖe akɔme. Wɔame mekpɔ naneke aɖu le egbe ƒe ŋkekea me wa. Mebe yeawɔe neɖo kplɔ ɖe wò akɔme. Mebe akplɔ vavã Netrɔ wò ŋutinya, agbe yeye nedze gɔme nɔ. Lãmesẽ kple ŋutifafa nanye tɔwò. Awɔ ƒe dɔ aɖu, ne ɖo kplɔ ɖe akɔwò me le wò ketɔ ŋkume. Wò anyidzeƒe nezu tsitrenɔnɔ, wò avifaƒe nezu nukoko, wò ɣlidodo teƒea. ne zu aseyetsotso. Nui te wò ɖe anyia ne Mawu ne kɔ wò do ɖe dzi. Teƒe ne dze anyi la, Yehowa ne fɔ ɖe tsitre le teƒe ma. Teƒe ne gbe du ƒuƒu la, Yehowa ne de du ma wò. Teƒe me te le zɔzɔm le wa ne de azɔli me wò. Ne kɔ eƒe ŋkɔ ŋuti le wò agbe me. Dokplɔ akɔ nye me. le nye ketɔ ŋkume esi ame ɖe ta nam nye kple yɔ gbagɔ yehowa ƒe ame sisi ane nɔ tsi o le ŋtsi ya ame sisi ma ne tsa ɖe tsi o le ŋtsi ya ame sisi ma ne trɔ o nu tsi nya le ŋtsi ya elabe mawu ƒe ame sisi ya eŋe na kɔku tsi ɖe sia ɖe le ame ƒe agbe me nu yiwo katã nye kɔku tsi le dzi o nu yiwo katã nye vevesese nu yiwo katã nye hiãkame ƒe nyawo nu yiwo katã nye megbe yi ƒe nyawo ne sia mi ɖewo tana eye wokɔku tsi Mebena ɖe kɔku dzi se ne ge ɖa le dzi o. Fukpekpewo ne te ɖa xa tso wò agbadɔ gbɔ. Ebe mite va gbɔnye, mi ame siwo katã le agbagba dzem, eye agba le mia wum la, nye la mana mi dzidzɔ. Te ɖe Aƒetɔ la ŋuti le ŋdi wòasi ami kɔkɔe ma nɔ. Nesi dɔyɔyɔ kple katutu ƒe ami nɔ wòe le dɔlé ma, kɔkutsi ma yi ke nye dɔlé la nakɔ ɖa le dziwò. Vevesese ma le wò atsuƒea nate ɖa xa tso wò agbadɔ gbɔ. Manyomanyo yi ke le wò agbe ma, ami sisia neɖee ɖa. Eku nya yiwo le tsɔtsɔm ɖe mia dzia, ami sisi ma neɖe kukpokuku ɖe sia ɖe ɖa. Mawu ƒe ami sisi nedza ɖe wò aƒe me, wòadza ɖe ame sia ame dzi be amenuveve ƒe ŋusẽ nadidi ɖe mia dzi. Aƒetɔ la newɔ mi kɔkɔe le ŋuti. Si ami ɖe ta nam, nye kplu yɔ gbagoo, eye woƒe kplu ale be neyɔ. Womekpɔa ŋudzedze le ŋuti o. Womekpɔna nu nyui aɖeke le me o. Medo gbe be ami si ma ne wɔe be nu nyuiwo woate ŋu tso me. Wokpɔm be mate ŋu aɖe srɔ̃. Ami sisi ma ne wɔe be nàge ɖe srɔ̃ɖeɖe me. Wowɔe be naneke madze dzi na wò, asigbɔ hã me manyo, edɔwɔƒe me le kpɔ go. Ami sisi ma ne ŋu dɔkpɔ mɔnu ƒe agbonɔ, ne ŋu srɔ̃ɖeɖe ƒe mɔnu ƒe agbonɔ, ne ŋu asitsatsa mɔnu ƒe agbo yeye na wò. Mawu ƒe ami sisi.

Ebe gbago la, wòkplɔ ɖe yɔ gbago na wo la, edzɔ gbe nyuie la, kple ame nu veve. Ebe menya tame meɖo ɖe mia ŋuti la, dzɔgbenyui ƒe tame, ŋutifafa ƒe tame, eya tɔ be dzɔgbenyui kple ame nu veve nedze yowòme. dzɔgbenyui kple amenuveve adze yonye me le nye agbe ŋkekewo katã me zi ale si ke mele agbe koa dzɔgbenyui kple amenuveve adze yonye me medzi magbɔnɔ be zi ale si ke nele agbe ye nedze mawu yome nekplɔ mawu ɖo nelé mawu ɖe asi nexɔ yesu kristo abe wò aƒetɔ kple wò ɖela ene exɔ gbɔgbɔ kɔkɔe be yenye eƒe ŋusẽ doa me la dzɔgbenyui kple amenuveve adze yome ne fim mɔ xe la Dzɔgbenyui aʋu mɔ, amenuveve atutu wò deme. Ne finuwo sesẽ la, amenuveve aʋu mɔ, dzɔgbenyui atutu wò deme. Eya ta be siawo katã akplɔ mí ɖo, menye be woanɔ ŋgɔ na mí o. Ne nuwo kpe ke wa, ɖeka ayi ŋgɔ aƒu agbo na wò ye wòatutu wò deme. Dzɔgbenyui kple amenuveve. dzɔgbenye kple amenuveve le dziwò la eya le dziwò ye na be le agbegba le woagbe ŋkekewo katã ma dzɔgbenyui ma ne tsaka kplo ne do ka kplo ne nɔ yɔwo me su aƒetɔ yesu tɔ vava be naneke maɖi kpe o le agbea me mlɔetɔ bena ɖe eye manɔ Yahweh, manɔ Yehowa ƒe aƒeme ɖa. Mawu ƒe aƒeme nɔnɔ dzɔa dzi na wa. Ne le Mawu ƒe aƒeme akplɔ ayi le anyi ƒe damawo eye wòana gbɔɖeme ƒe tɔwo nu. Ne le Mawu mea, akplɔ wò akɔe teƒeyewo katã. Ake ne mele eme oa, eya ko. Manɔ Yahweh ƒe me ɖa, egbe ganye Mawu ƒe aƒe me nɔnɔ. Mawu ƒe aƒe me nɔnɔ ɖi, etsɔa dzi na wa. Ne yi Mawu ƒe aƒe me ɖe, esena vivia.

ne biakpɔ dzidzɔ le mawu ƒe aƒeme ɖe la kpɔ dzidzɔ wobe ago maɖu he ago madzi ha nu yi ke yesu wɔ nam ta ɖi kpɔ ɖa nyɔ migo nam la migo nam madzi ha na mawu la migo nam maɖu ɣe na nye mawu la eɖua ɣe na mawua etsina ha na mawua ebe esi ami ɖe ta nam nye kple yɔ gbago la ene no gbago ɖe dziwa eh, ele be nakpɔ dzidzɔ e awo la nu yi ke ma wɔ nɔ ɖe ele be natsɔ dzi ɖe dzi atso ase adoe ɖe dzi yatɔ be le aƒetɔ ƒe aƒeme ɖe dzidzɔ sɔe le ɛ manɔ yawe ƒe me ɖa la Zi ale si kɔa nɔ nye dzi ma, Mawu ƒe aƒe me ko akpɔm le. Ne mele nye aƒe me hã, zi ale si ke mele Yehowa ƒe ŋkɔ yɔm ma, Mawu ƒe aƒe mee mele. Woyra wo le ŋuti. Mebe dzɔgbenyui kple amenuveve nadze yowòme le wò agbeŋkekewo katã me. Dzɔgbenyui kple amenuveve nadze yowòme le wò agbeŋkekewo katã me. Esusui be yi naneke menyo na yewo wò dzɔgbenyui kple amenuveve yi ke bu le wò agbe me mehi gbɔ va na wò le yesu kristo ƒe ŋkɔ me aƒetɔ yesu ne hi de wò agbe me edɔm ɖo ɖa gbɔ le fɔfɔya me be magblɔ na wò be nàxɔ wò dzɔgbenyui kple wò amenuveve trɔ ɖe ye nu ne wòasu asi o papa be nàtrɔ ɖe ye nu dasu le xexeya me nyawo nu ne mawo nayra o ebe dzɔgbenyui kple amenuveve adze yowòme eye nye kple mia nɔ yawo ƒe me ne mi ge ɖe mawo ƒe aƒe me dɔyɔyɔ xɔ ƒe yi mia le ne mi ge ɖe mawo ƒe aƒe me mia da akpe nɛ ne mi ge ɖe mawo ƒe aƒe me aseye tso ƒe mi yi ne mi ge ɖe mawo ƒe aƒe me dzidzɔ kpɔ ƒe mi yi mawo na ve nuwo le ŋuti ya yehowa ne trɔ kɔ ɖe ŋuti wo le ŋuti ya ne ge ɖe wò anyigba dzi ne ge ɖe wò aƒe me be wɔamee ke le nu xa ma dzidzɔkpɔkpɔ nanyitɔ aƒetɔ ne si ami ɖe ta nɔ wòkplu ne yɔ gbago e dzɔgbenye kple amenu va dze yome medo gbe ɖa ne zɔ bali do burukɔ tsiɖitsiɖi me hã mavɔ dzogbevɔ ɖe ko medo gbe ɖa le ŋdzi ya be lãnyi ƒe damawo wòana nàtsyɔ kɔ ɖo eye gbɔ ɖe meƒe tɔwo nu eye wòakplɔ wo yi nena wo luʋɔ negbe ɖe me wɔmee le nuxame wo luʋɔ ne trɔ gbɔ va ŋutilãwo me be ame nu veve ŋutifafa yayra na nye tɔ gome ŋkeke sia na dzedzi na o ne dzedzi na srɔ̃ wa dzedzi na viwo mama yɔviwo tɔgbe yɔviwo tɔgbe tɔgbe yɔviwo mame mame yɔviwo dzidzi mea katã mebe eme na nyo na mi le ŋdzi ya mebe eme na nyo na mi le ŋdzi ya elabena yawoe nye miaƒe kplɔla neve mia nu eye wòado ŋusẽ mi